En aye me acel, wabedo ki but Baibul ma kiketo i komwa wa kanyda, ci gin bino gire gamo ci gin aye pe dwoko. Ma nongo gin ma gin gudo iye gubalo. Ma nongo en onyubo opportunity ma ka in igamo cene, en gamo ma Collins obedo ka kwano-ni, ka in icito iwilo, Icato, inongo magowa. Magowa-ni in iketo calo cennini ma dong icako ki bijinec, ci idwoko kome cen. Co enoni bulu obedo ka gamo gin pa dwoko. Meno pe otino oti-ti ma giyo bala. Me aryo, watye ki opotino oti ma obino ka obedo caa-ni pud tye aa going on. En aye PDM, Parish Development Model. Co ma oweko ladit mo owaco ni, Tela pa bulu eni-ni tye fifty fifty, pien ni wan bulu pe oribbe. Co onongo myero gitim calo kare mo jong ni bulu kede dong epe ki ID myero egam PDM. Co i caa ludito muti ma gin ti gamo PDM gin to o guru ne en ye ti gamo cen. Co weko opotino ti eno ma obino ni cen eno ni wan wa pe ka nongo mite. Co cen eno ni ka nongo wan wa gamo nongo wan be wa wilo ki ngom ka mo nyo wa pango ki ngom ka mo ci wa puru. Coo pa otino tye eno ni dong pa wuduu ki ryo. Coo ka yub pe, wun lutera ma marana wucito wuyub ni bulu ma pe gi ID myero ikony gi gin onong ID wek gugam. Ma mwaka ma bino ni tum inongo wan bulu wanoko weny apol. Odongo cing wapoyo. Lapenye pi adek, wan kong wagum i yo ma ni gamente ki jemi magum ma nongo aa ki bot gamente eni ki gum pi Uganda weng. Ento rwom mogo tye ma dok tye unik ma nongo pire tek bot wan agago kenwa ni watye ki lutinowa ma gukwano, watye bene ki ludongowa ma gitye ki ngec ma luremgi dwong. Calo lawor State Minister okelo, okelo Minister ma lor lok kom gudo Musa Ecwe. Wa botwa kany eni lawor, jo madongo bino limowa. So gum pa dano ma dano madongo ma marowa dwong. ki lutinowa ma gukwano ma gingeyo piny gum pa dano adana eni ma waromo tic kwede i yo mupore dwong. Wawaco i nyimwa kany ni wan watye ki jo ma tye talented, jo ma ryek, jo mabeco i Agago District. En macalo Latela Kabulu ma tye ki neno matut, romo utilizing wan jo maryek-ki nining wek wadong Agago District?

Wek dano oniang. Pe abedo lamwony, ento angeyo ni mwony ma kiketogi i kin piny-ngi ka komanda goro, jami woro rweny rweny bot eni lok gobba. Ci luryeko eni ma awango ni gitye-ni kono kitiyo kedgi nining, nyo giromo tic nining? Giromo tore kacel nining wek gin ikony gang ma meggi nyo wek gin itim gin mo maber? Mi namba acel. Obedo gin kilwongo ni institution. Agago District Local Government tye institution ma i cawani tye te tela ma kwiri pa won kom ma megwa Leonard. Ka institution peke, ngati mo ma ryek ma telo wi dano bene pe romo timo gin mo. Tye dano egi ma gitye CJ owiny dologi ki dano mukene ma tye i America kuca. So, in macalo ibedo i tela pa bulu, itamo ni bulu romo yubbe nining wek obed latela i anyim maber? Wek okwany offices mukene ma tye malo kuca-ni maber, ngo ma omyero bulu otim? Tam meni cito woko bot wang lweny bulu, pien angeyo ni pojicon me teraca nyo yero tela aye dwong. Dong Society pa Acholi obedo gin ango? Ladit mo owaco ni, ni Society me Acholi gilwongogi ni Egalitarian Society, ma jami ma iye ka in itye ka yenyo ywekone piri keni, jami ma romo weko in bene iywek tye. Dong in ibulu, kwo kwo matir. Pien kiti kita in ikwo kwede ka man-ni, kadi ka ibino i yo nge mwaka apar abic, ci jami mukene tye ngo? Obikato woko ka maleng. Patti awaco ni ngato mo tye marac. Me namba aryo, Society pa Acholi ye ki yen me kwo kwo pa dano ma tye responsible. Ka imito tela, Acholi waco ni latela maber nongo gange bene myero obed ka nen kom gange kome. Ka man ko, Wek in ibed latela pa bulo ma myero ocit anyim pi telo dano ma dong dwong, obedo itelo ka buloni mogo nongo itye itelo Sub County keken. Waneno jo mukene tye amwomme ma pud pe openyo tam. Mogo nongo i kakawu ni wun aryo otoreo. Kong me namba acel cak ki penyo i ot ma ia ki iye-ni. Ni pocicon mo ni a taun acito iye ba waraga me gang kwan agi nyuto pe nyuto ni ka ikwano noti iromo tero kong ipeny oti ka ma ia ki iye wek gin kong oye ka jo nongo guye nongo dong eno nyuto ni olweto ku ma aryo cit ipeny community ka ma ia ki iye mogo nongo itye cito ka telo all agago district ki dong nen ni ikare ma in itye telo bul ni tero ni ni Ka ingeyo ni tero marac-ci ber pe iciti, pien ni wan obulu aye oreti ba. Wii ka bulu dwong ma konye pe, wan waretio ki kany nyutti ci imedde anyim nongo dong ipoto apota. Co me aryo ne nongo myero ka ipeny kaka. Ka ipenyo kaka, ka kaka guyeni ci dong ipeny ludito. Ludito pe nyono ludito kaka keken, ludito ma dong gutiyo con-ni, kit ma tera woto kwede. Ka ipenyo ci ingeyo ni nongo wan dong bulu wapeto lwero bene in icit itiyo. Tera bwoto kumeno. An Yao Yat David, atye latela pa bulu i district me Agago District, atelo telo i rwom me Secretary Finance i District Youth Council. Ah, wayubo yub maber tin, yub otum, kun yub eni tyene madit ocung i lok kom roco kit mi telo tela pa bulu i Agago. En kit mi kwo onyo yubo kit kwo pa buli mogo ma nongo gubedo cung ento nongo gimito dok mede anyim onyo buli mogo ma gubedo cung ento dong gimito mede ki yo mukene calo business onyo tele rwom mapat pat i kin piny kit ma myero wan wakwo kede kit ma myero wan wawinyne kede i kinwa kit ma myero wan waribbe kede ci kacokke eno wot maber amito dwoko pwoca

lutela pa bulu dok bene pe dong lutela pa bulu keken kong district speaker me kotido aye tye obino i agego kany ma okwako kica i kom aranyi ma omegiwa mukene gia i tung teteni mo dok bene cikke obedo i kingi ni gin ibicito dok gin ibitito bot lutela ma gang ni niye tye ni lutela me Karamoja ki lutela me Acholi giromo ribbe me neno ni security i Acholi ocung matek dok enoni obedo lok ma an anongo macalo bulu ma lok eni mako koma, an bulu ma aa ki border line an angiyo arem ma wango tye iye lok mukene weko lok eni me oac otido i yom cwinya ka ce diki ma ki biketo ne i tic ci wabineno alokaloka i border line district eni border line sub counties eni ma tye i Uganda eni. Amito bene dwoko pwoc bot mego Minista, MP ma kamegwa, Mego Akello Beatrice Akori, mego konyo kor yub eni madit tutwal. Omiyo koc, omiyo kony i yo mapat pat. Ki dong adwoko pwoc bot lutela madwong, lucungo calo Elma ma a ki Kotido ma oye ni mo ni en bene, Itye lacung ma myero ocung pi bulu me Northern Uganda me gwoko pwoc bot dano weng ducu ma dong pe aromo waco nyinggi i cawa ma gumiyo kerogi. Bloggers me Agago District ame opwoyowu labongo icul, labongo iciling ocung o kedwa nicing en kit kwo ma wa mito i Agago eno ki dong dano mukene ma nyinggi pe aromo waco kany. Apwoyo tutwal.